Acholi an apwoyo wun ka mo keken ka ma wutye iye ka imaro acholi ci vidio eni tye pi in Acholi waco ni lapeny pe labal ca okene ka gin mo moni tye ma in imito penyo ne myero ipeny dok bene wa i baibul ki waco ni dwong ci ki yabbi peny ci ki miyo iri Acholi bene waco ni it pe kato wic ci ada omyero lutino guwor ludito Pien ludito gukwongo winyo koko pa winyo bot lutini, ci pire tek. Dok bene cawa mukene lutino bene romo pwonyo ludito, meno bene gin ma pire tek. Dong ka an amito ni omyero in iwo an, an bene omyero awo in, meno tye i kin jami ma romo timme. Dong lawer moni ogoyo wer waco ni, Apenyi me niang, jalo apenyi me ngec, meno Jackson Rosina. Ee, ci an amito apenywu kong ba Acholi, En aye ni, lawi rwod mono ma kilwongo ni lawi rwodi ni kiyero mono ayera kece dong tye ni gang moni nyo kaka moni en aye dong bibi bedo akel lawi rwod but i ngec ma an atye kede ni angeyo ni omyero nongo kiyer ayera ci ever an wa yang ma pud abedo ka dongo ni dok kineno lawi rwodi acel keken Kadi itimo ticce, ci ber. Ka bene peya itimo ticce, ci ne acwele aye giromo kwanyo gin enoni ki bot en. An amaro Rwot, but tye jami mukene ma omyero gin gutim. Lapeny acel tye madit ma aromo penyo wene ni, Ka Rwot, Lawi Rwodi ada, nongo omyero onyutiwa yo matir pien nongo tye ka telo wi wan kaka? Awinyo ni pe ki dako Acholi. Ooh dako onongo yange angeyo ni Rwot romo bedo ki mon ma romo aryo nyo adek lubo kit ma kare ne tye kwede but piny bene olokke o kodo ni piny mwono dong pe yanga pe bedo calo kit ayange nongo Rwot gi gamo cam ki bot i kin gang dano ma en tye ka telogi ni en aye gin aye gipito Rwot. Ci weko dong ka dong tye ki dako ma pe Acholi, te lokke ni, Diki maca dong mono, ka ni pe kibiyero ngat okene, en pud dong gak en lawil wod acel-li, nongo kibitimo nining? Meno lapeny ma myero wun wugam. Dong ka ni kiyero ayera onongo an tamo ni onongo ber ma nongo dano ngeyo ni ka an atyeko mwaka abic i tela dok kibiyero nyo gwok mwaka apar, Ci nongo te lokke ni ngat moni tiyo matek wek nongo kore obed onen. Dong tye jami mukene ma waromo timone onyo lawi rwot romo timone. Ka obako doge onongo waye ni Acholi ko omi kong kede ciling ob apar apar mo wayub kong museum mo, ki yub gin ma ki bi gwoko kit ayang wa gwoko ki cam wa idero, kit ma yang watimo ki jami wa macalo Acholi. Kit ma yam wacono ki cona nyo dano ma gutiyo mogo matego i kinwa ma wiwa omyero opo i komgi i kinegi cwiny tranggi mucito i UK labongo passport ki timo tear gas i kome kwer eno pe omyero iyelle wa ki gino mo keken i kine dano mogo calo you know the late Dokta Lukwiya ma otiyo matek i kare pa Ebola.

Dikke maca bibedo achievement ma megi ni i kare ni itimo jami macalo kite eni kite eni kite eni. Meno gin ma an atamo ni omyero an awacci wun. Dong an pe ayenyo oyweka, dok pe tye ngato mo ma culo an wek atimo vidio na an atimo mere me neno ni wayubu gang. Tye jami mukene ma waromo lega matek adada bot Lubanga ni okonywa, ento ka jami mogo tye ma wan waromo timo ne wan i komwa, omyero watimoo wan i komwa pe wakur ni Lubanga en aye doo. Dong Meno gin ma omyero an awacciwu, lok dwong peko dwong i Acholi, but ma waromo timo ne ki komwa kong dong watimo ya, ma ka i neno ada nobe cik ye ka dong dako ne pe Acholi nobe pud romo nyumo dako mukene ma diki maca ki bi wiro latinne ene dong leyo kare ka tyene. Kani gak en ma pe kiyero, but angeyo ni nongo myero nongo kiyer kane wange oa ki i lacako coc pa Nea, gwok diki mac aa ki i pala Bek pa Nea wora, gwok diki mac aa ki i pa Tiko nyo diki mac abi a ki i Acholi bur i gang wai pa Dee. Meno gin ma an atamo ni myero apenywu kede lutwa.